Essalawmalikim ildeşler. Saman oturanmysyňyz? Tak, menem şu türkmene degişli bolan soňky aktual tema bardyr ýollar barada. Şonda az düşünjämi aýtmakçyda. Indi bi biziň ýollar başdan alsak näli myş-myş bilen ýapyldy. Öň myş-myş bilen men açylmakçy ol. Hiç hili ýuridiki demesi ýok, munuň güýji ýok-da. Şeýdip kagaz görkezilenok-da ine. açyldy ine ýapyldy diýip. Indi ony edip bilmeýärler. Bahana halkyň arasynda korona diýdiler. E, biziňkiler hem ýuwutdylar muny. Indi hem näme, daşardan basyş bardyr. E, täze prezident diýip e, oturdylan ýany. Seçime meňzeş bir zat edilen. E, Serdar açjakmyşyn. Ýok, Serdar açmaýar ol. Serdar näme ol taýda bir serdar kim serdar bir bir jenaýatçy toparyň oturtmasy ol öz pikiräm bolmaz oň sözäm bolmaz ol şu arkasyndaky ony oturdan adamlar bardyr şolaryň pikirini aýan etmek üçin. Bir habar bardyr, e, mediada ýaýran 24-nji ýyla çenli uzatmalar geljekmişin diýip. Bir halka bolsun diýip edilenok, şol biziň planlarymyz bar 24-nji ýyla çenli. E, şular içeri almaly däl, ýene dowam etmeli saklamaga diýip ýaýradylan habar olam. Indi Orsetden, Türkiýeden hmm, uçarlar boljakmyşyn. Onda syn edip görseňiz, şolar Orsýetiňkäm, Türkmenistanyňkam, Türkiýäniňkam döwlet şekilli bolanda, ýagny dakmysallyk aýdylýandyr. Aýyň pylançasyndan şeýle saparlar boljakdyr Türkmenistana diýip. Özem syn edip görüň diňe ýurtdaşynyň awiakompaniýalary ulanyljakdyr. Bu näme diýýär? Şu jenaýat topary üçin biz öňem gerek geldik. Indi şu adam gerek gel. Ýöne şu basyş, ýa kaç mäli basyş bar daşary döwletlerden. Içeri alaýmaly ol ýollary açaýmaly. Şeýleräk diýjek boldum. Indi şeýleräk düşünjäm barda şu barada. Siziň näme pikiriňiz bar? Aşakda kommentde ýazarsyňyz. Onsoň Bura mediada neşe özlerini prezident zat seçim diýýär, ýene diýýär bir käwagt bir-biri bilen urşan bolarlar. E, bu oýunlara hiç gelmäň bularyň. E, bular sizi halky gübemek üçin edilen zatlar da bularyň. Bularyň öz pikiri ýok. Bularda berlen buýruk şu. E, halky gübemeli, halky. Näl gübemände de näl gübemeli. Siziň kelläňizdäki pikiri üýtmek, üýtgetmekçi de bular. Niýeti. U käwagt urşan bolar biri-biri bilen. Äý, bularam senem pikir etmeli-dä halk köpçüligi, sen, men ýaňky halk köpçülik. Bular öz arasynda lalaşanoklar, nädip Türkmenistany düzeltjekler diýen, ýagny sende şo pikiri döremegine ertýär bulaň hereketleri. Bular näl, bularam bir oýnatgy hakyna tutulan adamlar. Bilemok nä çalýar bular, ýa mugt ýarym işleýärlermi, Ýa içerde biznesler barmy yzarlaşdyrsaň belli boljak dal. Ýöne men niýeti, esasy niýet şolaryň halkyň kellesini bir-birine jebisleşmesin diýip, ýagny halk bir-birine ýagny ýakynlaşmasyn diýip edilýän hereketler-de pikiriňizi bular psihologiýasyny bilýärler-de bulara Yani tema goýlanda şunlara hereket etseňiz sizler şuna hereket etmelisiňiz diýä. Bulara buýruk berilende şol bular hem şunuň ýaly hereketler edýärler. Soň halkda köpçülikde dörejek pikirini bilýärler da. Şu hereketden soň näme pikir dörär obyçny adamda. Şu sebäpli hem edilýän oýunlar. Sag boluň. Allah ýalkasyn. Ýene görüşeris. Her bir orta biziň atylan pikiri size göwnejaý bolan, ýagny habar-da. Meň öz pikirim diýip kabul etmäň. Şony näme üçin, içi näme üçin şeýle habar ýaýylýar? Näme üçin şol şeýle bolup bilermi diýip faktlar, zatlar bilen ýagny analiz etjek boluň. Bolmasa bizi entek kän oýnarlar, süýräp ýörerler, daşary döwletde çüýräp gideris.